elli gramlyk kardinal, ýigrimi gramlyk braslet, bir brilliant komplekt, bir broşka, bir ýüzük. Adaty galyňa ýazylan şaý-sepleriň sanawy ýaňkylardan ybarat. Hemme kişä gyzykly hem köp soralýan soraglaryň biri kümüşde hem-de gyzylda baha näçe çykýar? Kümüşde, ellilik alty müň manat, ýigrimlik iki müň dört ýüz manat, komplektimiz bir müň üç ýüz altmyş manat, broşka dokuz ýüz manat, tekdaş ýüzügimiz üç ýüz elli manat. Gyzylla ellilik bir ýüz ýedi müň, ýigrimlik kyrk üç müň, komplektimiz ýigrimi dokuz müň, broşka on alty müň, ýüzügimizem bäş müň ýedi ýüz manat. Jemi bahamyz kümüşde on bir müň manat çykdy, gyzylla iki ýüz müň manat çykdy.
Oglum, a näme ýüzüň salykla?
Eje meň bir gowy görýän gyzym bar.
Waý gowy dogany. Bula gowy täzelik. Şo gyz meň oglumdan gowy oglan tapmaýar. Kim o gyz? Men tanaýanmy? Hawa eje, Maksat agaň gyzy. Waýý, oglum, şu Maksat gelin gyzymy?
Eje, näme diýseňem şo gyzdan başgasy maňa bolanok. Olam bir aýdan okuwyny gutarýar we kakasam başga birine berjekmiş. Oglum, men-ä şo gyzy kän bir göwünämok. Onda-da sen şolara gudaçylyk edip gör-ä.
Kakasy, Oglumyzam-a Maksat keliň gyzy diýip ýöne aýak kakyp otyr-da. Waý eje, Aýlalara gudaçylyk etjek bolýaň. Aýlar meň genjem boljak danda. Otursana gyşba, sen bir sokulma. Kakasy, men şo gyzy hiç göwünämok-da.
Beh, keýwany. Oglumyz göwünäm bolsa, etjek zadymyz ýok. Gudaçylyga gitmeli bor.
Kakasy, hiç şolara tarap aýagym ýöränok-da. Merjen, ogluň bagtly bolmagyny isleýän bolsaň, saçagyňy alyp gudaçylyk edersiň.
Gyzym, sag tarapdaky çekmede Begüýpegiň saçagy bolmaly. Şony çykarsana.
Bolýar ejejan.
Kakasy ýagşy diregde bolanda men-ä ýöredim.
Anna sag-aman gidip geliň.
Meşe beg ýüpüň namaz oňam äkidäý-dä. Ejesi namaz okaýan eken-dä. Be, be, seret muňa entek guda bolmankak eýýäm gaýnyňa ýaranjak bolýaň. Tüweleme seret kakasy. Bolýa, hökman äkiderin.
Bir gyza guda gelýärler. Gyz tarap sorag ideg etýär, öwrenýär. Aýlyk-günlige ýaşap ýören arassa maşgala. Soňlugy bilen bular goş birikdirýärler, mümkinçilikleriniň ýetdigindenem toý etýärler. Bir ýyldan gowrak wagt geçýär. Maşgala agzalaram hersi öz tapan ýerinden zähmet çekip gazanç edip gezip ýörler. Günlerde bir gün ýaňky gelniň durmuşa çykmadyk jorasynyň toýy bolýar, bulam şo toýa gatnaşýar. Toý gaty kaşaň, gaty baý. Muny görýä, soňundanam gelinçörege çagyrdy, gaýtarym etdi, yzynam özüňiz bilýäňiz. Bu dabaralara-da ýaňky gelin gatnaşýa, soňabaka öz içinden, içini hümledip, sorag berip başlaýa, deňeşdirip başlaýa. Meniň durmuşym-a munýaly däl. Muňky nämçün beýle? Biz olaýdan olaýa hasaplap zordan ýetýäs. Diýýär. Öýüne gelibem adamsyna iňirdäp başlaýar. Ondan närazy, mundan närazy. Alasy gelýän zadyny alasy gelen wagty, alasy gelen ýerinde alyp bilenok. Bu bolýan waka adamsy gaty geň galýar. Düşünip bilenok. Soňabaka güýç bilen aýalynyň agzyny ýumduryp başlaýar. Şu wakany öwrenip, ýaňky gelne, Başda kelläň nirededi? Baýrak biri maňlaýyňdan çykýança senem garaşmaly ekeniň. Ýa baý biri çykardy, ýa-da şu wagt kynçada bolmadyk bir durmuşa duçar bolardyň. diýäýmek galýa.
Oglanyň seni halamaýandygynyň alamatlary. Birinji bilen, olaryň kodowy sözi, men işli, ýa zanýot, şo sözi diýýän bolsa, znaçit sen şoňa gyzykly däl. Garaz sen oň üçin prosta gyzyksyz. Sen şoňa absolýutno artykmaç gelýän bolsaň, senden we saňa degişli ähli zatdan gaçýar. Hawa zanýtdyr, hemme kişiňem işi bar. Hemme kişi başagaý. Şoňa garamazdan biz geri gadamlamaza wagt tapýarys-a. Eger ol mydama zanit sözüni ulanýan bolsa, onda ol absolýutno seň bilen görüşesi gelenok. Ikinji alamaty bolsa, ol tak, tak, tak, tak, ikinji alamaty bolsa, ol tak, tak, tak, bolana, ikinji alamaty bolsa, ol tak, Bolanyň özi ikinji alamaty bolsa. Tap çilist. Üçünji alamat. Sen oň durmuşyndaky bolup geçýän gowy wakalary birinji bilen oň özünden eşitýäňmi ýa-da dostlaryndan, sosial mediadan eşitýäňmi? Eger siz hemişe şu zatlary illerden eşitýän bolsaňyz, pikirlenmeli. Näme üçin? Indiki alamatymyz biraz gynançlyrak. Seniň barlygyň ony gaharlandyrýan bolsa. Eger seň prosto oň ýanynda bolanyňda gaharlanýan bolsa, onda ol size garşy hiç hili gowy duýgular duýup bilmez. Sizi gowy görýän adam siziň barlygyňyzda biraz bolsa-da özüni komfortny, rahat duýmaly. Bäşinji alamatymyz, ol seň ýagdaýyňy, günüň nähili geçenini soramaýan bolsa, diňlemeýän bolsa, diňläýende-de oň pikirleri başga bir ýerde uçup ýören bolsa, Daragaýa Maýa, on ne twoi çelowek. Ýöne men bir zada ýüzde-ýüz garantiýa berip bilýän. Ol siziň biderek gürrüňleriňizem has içgin diňläp bilýän bolsa, gyzyklanýan bolsa, onda ol sizi hakykatdanam gowy görýär. Eger sizede şeýle bolsa, ony musradyňýaňyz, ýok, musradyňaňzok-da, grafy şurýaňyz-de. Ýoluňyz dowam etýäňiz. Serediň adamlar Mukkuş kakamyň maşynyny ogurlap gaçdy. Mukkuş şörä öwdelärä. Ýokok. Ä kakam bilsin. Kakam barar.
Onusyn beýle gurat, onusynam eýle gurat. Işanok diýýäňmi, işemese urup işe, düşündiňmi? Oglum, Garaş Furman. Haw kaka. Hap eşiklem ýuwaýjakdym boýun. Kir maşynam-a işledip bilemok. Özüň işledip berjekmi? Kaka, gelniňem bolnisa düşdi. Azajyk bir-iki gün sabyr edäý-de, çykdyn özi ýuwup berýär nesip bolsa. Bolýa, bolýa.
A meni diňleýäňizmi? E hiç hili iş oňuraglygy sizler-ow. E kaka, saçaňam işini gördüň-a. Kim ýygnaýar bu zatlary indi? Gelniňizem hassahanada ýatyr.

Awjan. Wa aleykim assalam. Gowy gowy özüň. Çyndanam. Oglumyz boldumy? Oh! Ýaşlymy boldumy? Tüweleme gutlaýan. Boldy boldy häzir men barýan men. Gutlaýan oglum. Kaka sen arkan aýdym diňläber. Bolýamy?
Gelin agtam bir göräýjekdim-de. Şu wagt ýatyrdym.
Azajyk gelýän genjalaýsyn-da.
Kaka. Edil agtyňyz bäbek. Soň urarsyň, arkan görersiňiz-da. Daýy, iýip bolduňyzmy? Ýygnaşdyraýjy, bir töwir galyraýeliň. Hany ämin, agtygymam ulalsa hiç haçan kakasyna bir meňzemägörs. Ämin bereket bersin. Kaka,
bu dünýede sen meniň hemme zadym, kaka. Ýykylyp ýalňyşma dädimlem sen bakan. Ejizleme ganatym sen meň arkam.
Gyz bilen swidaniýa, kafe geljek bolsaň näçe manat pul gerek? Hem näili ýalňyşlyklary goýbermeli däl? Hemişe gyzy birinji goýbermeli. Bul oglana terbiýeli diýer ýaly. Ikinjiden gyz özüni rahat duýar ýaly öňünden aýdyň hemme zady özüň töleýän diýip. Oglanlar gorkup oturmaň gyzlar birinji gezek utanýarlar şoň üçinem kän zat zakaz edenoklar. Menä merjimek iýjek saladam cezar biram Kiri mojito gowy görýänim ýetik. Sen özüňem baýrak, pullyrak görüner ýaly Adana kebap zakaz edäý, ýany bilenem aýranç. Şulaň hemmesi iki ýüz on bäş manat. Gyz sizi has akylly görer ýaly wilkany çep eliňde saklamaly ložka bilen pyçagy sag eliňde. Gyz oglandan utanýa şoň üçin agzyňyzy açyp seredip oturmaň iýip-içip otyrkam. Soňundanam öýüne çenli hökman ugradyň. Zamana kafe-de baryňyza garaşýan.
Seň egniňdäki arsyz edip geýip ýören eşigiň nämeden edilenini bilýänem dälsiň. Hä saňa tutuş iş prosesini doly aýdyp berjek. Başda şular ýaly plastik baklaşkalaň baryny ýygnaýalar, çeýsligiňki, napitagyňky dury suw tapawudy ýok. Soňam ony şeýdipjik loňkulladyp zawoda eltýäler. O taýda bolsa gowusyn erbedini saýlaýalar. Biderejikler-ä joraba gidýä. Gowularam gymmadrak egin-eşikler üçin. Gorkmaň, ilki gowy edip ýuwýarlar, soňam mata dokar ýaly gyldan inçejik sapa öwürýärler. Her dürli reňkler bilen reňkleýärlerem. Soňam saňa şular ýaly arzanjak, eko-modnyý eşijekleri tikýärler. Biziň baha döwýän söwdagär oglanlarymyz bolsa, olary halkymyza arzanjak bahadan getirip döküp otyrlar. Paltadan bolly, baklaşkadan bolly tapawudy nä? Esas zat indeýler ýaly ýalaňaç gezmeseň bor.
Dieta. Men şu günden başlap dietada.
I karoçe Sabrina täze paryny tapypdyr. Men aç geldim, gel iý içerle. Ýok, aýyr peri men dietada. Pandaň bolonezasy gaty gowy ýöne.

Sögülsün alyjyk bir oglan. Bak. Ziyada da gerek gel, hiç zadam gerek gel. Bir gezek yaşayas. Şunu bilen şu güncük ekip berjekdim, aylygym sakladylar.
Pulum yok de, pulum yok dep. Şuna kapandıdan dastav gibi oturup sana. Kaçan pul berýär?
Biraz açyk yedim. Düşünmeyeyim. Şundan geçireyim. Kaka kaka sen Awa şu wagt zawatdan işden gelýän. Kaka. Bolýa Aýhan aýyr.
Men işim bar şu wagt. Ýadaw özüm. Hawa şu wagt akar suwdan paýladyk, magazynlara targow bilen. Esasanam çaýlaryndan paýladyk. Kaka. Ýetişdirýäs hawa, täze Şeýle suwlaram dokundyk, geldi. surat çekdik. Bolýa, aýhan soň gürleşeris.
Hawa täze suwlaram geldi, şolaram paýlamaly. Targow ertdi-dä. Bolýa bolýa. Bolýa nesip etsin. Sag sag bol. Kaka, gel iki bolup oýun oýnaly. Oglum şu wagtlar oýna wagtym ýok ýöne nähili oýnanajagym. Menä kaka bolýan, senem meň oglum bolýaň.
Bolýa oglum. Seret kaka sen aştaýda durýaň. Telefonyňam maňa berýäň. Gapjygyňam alýan. Indi men işden gelýän senem kaka salam geldiňmi diýýäň maňa. Bormy? Bolýar oglum beh, şu çagalaryň oýny bar-ow. Hawa-hawa, akar suwlaram paýladym, hawa. Salam kaka, geldiňmi sag-aman? Aýyrsana, nä gelmellämi? Şu wagt oýnamana wagt ýok.

Göwnüňe degmek islemedim.
Sen meni bağışla oğlum.
Eneş atly joraň bar bolsa kommentariýada belle. Eneşiň ýakyn wagtda doglan güni. Eneşe gülüňizem gerekdäş. Şokoladyňyzam merek däl, mişkaňyzam gerek däl. Näme gerekdigini gel görkezeýin. Iň özüm çepi sagy, agdarmany dagy, aglaşmany taýyn menden derek bolsa bari. Kraoke mugut, broň etmek mugut. Saňa näme gerek? Diňe iýjek zadyňa töleseň boldy. Eneş on iki sany jorasy bilen gelýä şu tak. Iýip içýä aly goh bolup aýdym aýtýa. Eneşiň şodyn ýatsaň senden ýakyn adam bolmaýa. Isleseň müň manatlyk menýu bar isleseň bäş müň. Hemme zat islegiňize görä. Sag boluň.